Ġieli smajt pereżempju, ġdi interessanti wkoll li tinsaqsijelek, ġieli kont f'xi f'xi grupp hekk jitolbu u esperjenzajtu xi ħaġa xi fenomenu? Eħe, ċertu affarijiet ovvjament kif qedtlek qabel mhux se nkun nista' ngħidhom. Fis-sens, qatt kien hemm xi apparition jew xi ħaġa, ta' xi ħaġa, bħal dwal u affarijiet oħra? Jiena qatt ma rajt jiġifieri dwal fis-sema jew jekk dik kienet id-domanda. Ejju, ejju, ejju. Indunajt x'kienet id-domanda. Indunajt fejn sejjer. Jiena le. Però ċertu nies li tqajt magħhom l-Ingilterra li kienu fil-komunità li jiena kibirt magħha u tallimt magħha jiġifieri. Ehm, iva, jgħidu li raw. Ostja, interessanti. U kien propju qrib Stonehenge fejn raw. X'eżempju bħal meta ġieli jkun hemm grupp ta' nies li jkollu qegħdin jitolbu flimkien u jħolqu tipo ta' eh, frekwenza. Jafu jimmanifestaw daw l-affarijiet. Iwa, le, ifimni, inti Tipo, tibda. għalhekk saqsejtilek. Per eżempju, inti fil. għax inti kollok il-bonfire fin-nofs, sewa ġermet kollok kuġġiġa kbira fin-nofs. Tibda tara jisom ċertu figuri fin-nar u hekk. Però tittoqgħod attent mbagħad kif tieħu l-affarijiet. Jista' jkun dak il-ħin daqskemm you're in trance, x'inti dak il-ħin jew il-bin trance. Għax inti, bek per eżempju, il-mushrooms ġeneralment toħodhom to go in trance. Emmek jista' jkun tara ċertu affarijiet. Ma mhux bil-forsi hemm xi ħaġa paranormali fiha l-ħaġa. Ejja ma nsemmux il-mushrooms, se jgħidu ma ħadux mushrooms dan nies. Imma kienu din fi grupp jitolbu. Jista' jkun, jiġri inti kien hemm jiġri aħna kif qedlek ċertu rituals, our mind state will be totally clear. Xi kif qed tgħid int ma tkun ħadt xejn, laqqas alkoħol xejn. Imma you still go in trance għax inti dik l-enerġija li jkun hemm dak il-ħin fil-komunità tkun daqshekk qawwija that you go in trance actually. Jew tkun jekk mhux in trance il-moħħ ikun fi stat iktar oli. Eħe, tara ċertu affarijiet, mhux hekk, pereżempju fin-nhar tibda tara jsum ċertu figuri u hekk. Però jekk issaqsini rajt spaceship kollha dwar le. Hmm. Jekk dik kienet id-domanda. Eżatt. Eh. L-iktar eżempju l-iktar li jaraw orbs. Le, orbs hija xi ħaġa oħra ma. Xi ħaġa ddur. Orbs rajna. Orbs orbs iwa. Orbs iwa. Mela le, għax orbs orbs huwa enerġija fil-verità, orbs. Mhux bil-fors. Mhux bil-fors, imma ħanidu li enerġija. Jekk ikunu mhux light light Aw. Ball lightning, qed nitkellmu aħna dak li huwa xi ħaġa naturali jinħoloq minn ġol atmosfera u l-istatik. Aħna qed nitkellmu xi ħaġa li timmanifesta ruħha tkun isa intelligenti taħt kontroll. Pero still li tsen, still hemm element ta' enerġija fiha. Ewija, eħe. Għalhekk qed tgħidlek enerġija jiena, eħe, dak iwa. Orbs iwa rajna, kemm darba. U ġo postijiet speċifiċi jew ġast tkunu din grupp u aħna meta konna nkunu grupp konna nkunu ġo postijiet speċifiċi. Pero ma nemminx li kien minħabba l-post. Ah, dik ħaret. Nemmen kien minħabba l-komunità ta' grupp u l-enerġija li eh. flimkien bħala gruppa għadna hmm. li manifestajnija. Orajt li, per eżempju, ha, għansemmu Stonehenge jew għet mit-tempju ta' Malta. Emmek nemmen li kunem ċertu post bħal enerġija sabiħax It's a sacred place. Imma jiena ngħidlek li jekk bħala grupp bejnietu jirnexxielu jaqgħad enerġija bejnietu, jista' jkun anka ġodar normali. It will happen. Xint hija l-inner energy tiegħek fil-verità. Kif tispjegaw mek dal-orbs? Huwa sinjal, jinek nisper, huwa sinjal, it's l-enerġija li dak il-ħin inti tkun et jisa xi ħaġa tkun ġofik u ħarġet. ma tiffrikjakx. Qal bidu iwa, mbagħad once li tidrom l-hemm qal bidu iwa. Tensiex jien kien għadni ġdid f'dawn l-affarijiet. Interessanti, x'jiena meta rajt xi ħaġa ħrajt taħti. Le qalt li qal bidu iwa. Però l-fatt li ma kontx waħdi u l-fatt li kien hemm nies dejja li jafu li ħan nifrikja ruħi, tużajt il-kelma tifrikja dik hija l-kelma, Jien ma ħrajx taħt imma bil taħti kważi. Ġifieri bżajt. Eh, imma il-fatt li kien hemm min jagħti kuraġġ dak il-ħin. U dak is-sabiħ li titgħallimhom l-affarijiet. Ġifieri taħseb Għax in-knowledge hemmhekk fejn tidħol in-knowledge. Taħseb li bniedem jirnexxielu jimmanifestom daw. Ija. Ħanek il-bniedem hemm ċertu enerġija fih li ma jafx li għandu. Jew jaf li għandu ma mhux kapaċi juża.